Hemmelere salam! Geliň biz bu gün şular ýaly kiçijik ballyja keksler bişireliň, ýagny rusça ady bilen kapkeýkler bişireliň. Kiçijik keksler mydama-da ýörgünli bolýar. Her bir tort bişirýänler hökman keks bişirýärmikä diýýän, sebäbi bular biraz tagamy gowy bolýar, ýumşajyk, hemem ýekeleme iýeňde gowy bolýar, biram Görnüşi owadan bolýar. Her bir tort bişirýänler tortuň gapdalyna-da edýäler ýa ýöne-de edilýär şular ýalyjak keksler bir göze ýakymly, owadanja hemem tagamam gaty gowy bolýar. Hemem bir juda kän zat gidenok. Aňsat bir her bir hojalykda bar bolan zatlardan, elýeter bolan zatlardan göze ýakymlyja owadan keks ýasap bolýar. Elbetde bişirip görkezjek keksimiň içini ine şular ýalak edip deşip iş agaçyna baljagaşam goýup bilersiňiz. Üstüne şular ýalak edip owadanlap kremem edip bilersiňiz. Ýa bolmasa-da şuň ýaly göni sada görnüşinde-de özüňiz edip bişirip bilersiňiz. Sebäbi sada görnüşinde-de bir ýaňa äkidäýjek bolaňda bir saçak beýleki edäýjek bolaňda-da kremli zat äkitmek kyn-a ýöne şular ýaly sada keksler olaram gowy bolýar. Oň ýalagam edip bişirip bilersiňiz. Sada görnüşindede bu kekisimiz gaty gowy bolýar. Inhä görüň içini şular ýaly ýumşajyk hem tagamy gowy hem sada kada içem akja owadan gaty gowy gaty süýji kekislaň biri bolýar. Geliň onda biz bu gün şol kapkeýklamyzy bişirip başlalyň. Size gerek zatlar iki sany ýumurtga, ýüz elli gram mesge, ýüz segsen gram şeker, iki ýüz ýetmiş gram un, bir ýarty çaý çemçe kabartma tozy, iki ýüz ýigrimi milli süýt, bir çümmüjik duz, biram içine ys bermek üçin ýara limonyň gabygy gerek ýa-da wanilin bolsa-da bolýar. Üsti bilen belläp geçjek zatlamyň biri şul hamyryna goşjak zatlamyzyň hemmesi öý temperaturasynda duran bolmaly. Hemme zady başlamakak öňräjiginden holodilnikden çykaryp goýýas. Mesgede ýumşak daşynda duran mesge bolmaly. Ýumşak ýöne ergin däl mesgämiziň üstüne bir çümüjik duz atýas, üstündenem şekerimizi atýas-da mikserde gowy edip bulap garyp başlaýas. Hamyryna goşjak şekeriňizem gaty iri şeker bolmaly däl, ho bir duz ýalak bir has iri-iri şeker bolýar, olardan ulanmaly däl, ownugrak şeker ulanmaly. Eger bolmasa-da, sahyn pudry ulansaňyzam gowy bolýar. Misge bilen şekeri gowy garyşdyranymyzdan soň, ýumurtgalary ýeke-ýekeden çakyp başlaýarys. Ýöne iň bellemeli zatlarymyzyň biri şul Biz mesge bilen şeker gowy garyşdyrmaly ilki şol ikisi gowy garyşyp agaryp biraz köpelýänçä mikserde bulamaly ondan soň ýumurtgalaram ýeke ýekeden çakmaly baryny birden goşmaň birjigini çakyp garyp garyp ýene beýlekinem çakyp garyp garyp şeýdip garyşdyryň şu taýda daşyndan seredeňde bir ullakan rol oýnamaýan ýalydyr ýöne baryny garyşdyryp Hamyry guýaýsaň boljak ýalydyr welin, aslynda beýle däl. Iň esasy rol oýnaýan ýeri, şul misge bilen şeker ýumurtgaň garyşýan ýeri. Şuny gowy garsaňyz, hamyryňyz gowy çişer, içem owadan bolar. Ýogsa-da, şu taýda misgäňiz ergin bolsa, zat bolsa, kän un alar-da, birhili gowam garyşmasa, ol Zynç ýalak bolar kekisiňiz içi. Şoň üçin şony gowy üns berip, gowja elinje edip garyşdyrmaly. Soňra unuň üstüne kabartma tozini, ýagny razryhliçilim, garýas. Indi şu unuň üçden bir bölegini hamyrymyza goşýas. Baryny birden goşamzok, üçden bir bölegini goşýas-da, ony gowy garýas. Soňundan süýdümiziň ýarysyny goşýas, ondan onam garýas. Soň ýene unumyzy goşýas. Şeýdip, gezekleşdirip suwuk zat bilen

Ýöne başda mesge bilen şekeri garamyzda onda güýçlüsinde garmaly, ony çişirmek maksady bilen güýçlüräk işledýär. Bärde pesem bolsa bolýar. Hamyrymyzyň gowy hamyr bolmagynyň syrlarynyň biri, ilki bilenä şol süýtdür, ýumurtgadyr, o zatlarymyzam sowuk bolmaly däl, öý temperaturasynda duran bolmaly. Soňam şol başdaky ulanan mesgämiz hiç hili ergin bolmaly däl. Aýhaljynlykdan çykardymda azajyk otda-gazda Ýylatdym, eretdim diýseňiz, ol eýýäm hamyryňyzy suwuk eder, suwuk hamyram ýara, içi çişmez, dynç bolar, ýogsa-da, Aý, bu-la suwuk hamyr boldy-ow diýip un goşarsyňyzam, ol kekisiňiz gaty bolar. Şonuň üçin iň esasy ýerleriniň biri, şol mesgäni holodilnikden bir salym öňünden çykaryp, dograp-dograpjyk goýuň, şol ýumşak bolsun, ýöne ergin bolmasyn, bir şo mikser aýlap biler derejesindäki ýumşaklyk bolsa, bize iň gowy hamyrymyz şonda gowy çykar. Iň soňky uny eläýmizden soň üstüne bir limonyň gabygyny gyrýas orslaň çedro diýýäni bolýa ýagny şu limonyň saryja ýerini gyrýas ak ýerine geçiremzokda owunjak çörek gyrgyjy alýasda şoň bilen limonyň gabyjagyny gyryp onam goşýas limonyň gabygyny näme üçin goşýas ol bizde ýakymlyja ys berýär bir hili limonyň ýakymlyja ysy gelip kek sazam süýji bolan ýalak bolýar şo limonyň ysy gelse Hasam tagamly, süýji bolýar. Eger eliňizde limon ýok bolsa, onda oňa derek bir paçka wanilin hem goşup bilersiňiz, ýöne meň maslahatyma bir gezek bir limonlam edip görüň, sebäbi gaty ýakymlja ys gelip gaty süýji, gowy keks bolýar. Şoň üçin bir gezejik bir limonlam edip görüň diýip maslahat berýän. Ýaşan ýerimiz garyp otyrkak tkolkamyzam gyzyp durar ýaly ýüz ýetmiş, ýüz segsen gradusda işledip goýýas. Ine, hamyrymyzam taýýar boldy. Görüň, ine, şular ýaly gowja ýylmanaçyk hamyr boldy. Indi galyplarymyza goýýas. Galyplara mende, ine, şular ýaly kagyzjyklam bar, keksiň daş agaçlary. Eger sizde-de şolar ýalak bolsa, olar hasam aňsadrak bolýar. Ýok, ýöne-de demirden ýa-da silikondan galybyňyz bolsa, Olara-da şu hamyry guýup, şundan keks ýasap bilersiňiz. Hamyrlarymyzyň hemmesini guýanymyzdan soň, keksimizi duhowkanyň iň aşaky gözünde ýüz ýetmiş, ýüz segsen gradusda bir ýarym sagat çemesi tarja bolýança bişirýäs. Ine meň kekijiklem bişdi. Görüň ine saryja owadanja gowja kekisler bolup bişdi. Kekijiklemiň käbiri jaýryk-jaýrykdyr ýüzi, käbirem tekizdir. Men sebäbi ýarysyny ara kremlajak, güllejek bolan üçin ýarysynam şeýle sada görnüşinde etjek bolup. Şoň ýaly gytym. Ony nähile gidip bolýar, eger-de siz sada görnüşinde gerek bolsa, onda şular ýaly meň pikrikimçe hä jaýryk-jaýryk bolsa, hasam owadan görünýän ýalak bolýar, ýüzi çişip, pökgerip jaýrylsa. Olar ýalak etjek bolsaňyz, keks galybyna guýaňyzda, galybyňyzy has doldursaňyz, şolar ýaly çişip jaýrylar. Ýok, üstüni derejeleje güllejek, içine bal guýjak zat diýseňiz, onda tekiz etjek bolsaňyz, onda bir-ä galybyňyza guýaňyzda, gaty doldurman guýuň, biram içine duhowkany birazajyk peseldiň, ýüz ýetmiş gradus däl-de, ýüz altmyş gradusda zatda etseňiz, şolar ýaly ýüzi jaýrylman tekizjek bolup bişer. Indi içinde birini döwem görkezeýin, näçe aýryklygyň birini içini açyp görkezeýin. Bularam sada keks bolanda-da gaty gowja bolýar. Indi hä, hemme tarapam gowja bişdi. Içem saryja, owadanja bolup bişýär. Ine, görüň. Hememine ýumşajyk. Hemem bu keksler kän gatanok, bir kuny öň ýandan edip goýaňyzda-da, içi ýagly hamyr bolany üçin gatamaýar, arkaýyn öňräjiginenem bişirip goýup bilersiňiz. Görüň näsaryja owadan keks boldy. Gelin indi galan kekslerimizi owadanlalyň. Olar üçin şular ýaly keksimizi alýarys-da, Gül ýasaýanja demirjiklerimiz, konditerskiý nasadkalarymyzy alyp, şoň bilen keksleň orta arajygyny deşip çykýas. Ine, şular ýalyjak edip içlerini oýup çykýas. Ýöne pyçajyk bilen hem şeýdip içini oýsa bolýar, ýöne ýaňky konditerskiý nasadka has aňsadrak bolýar, hemem tegelejik bolýar diýip, şonda edäýýän men-ä. Ýöne siz haýsyny rahat görseňiz, pyçak bilen hem şeýdip oýup bilersiňiz. Şeýdip, hemmeje kekslerimiziň içini oýuşdyryp çykýas. içlerini doldurmak üçin hem menä şular ýaly wişne bal aldym wişne balymyň şäniklerini aýryp blenderdan geçirdim ine şular ýalak bolduk siz hem şuň ýaly goýja balam edip bilersiňiz ýa islegiňize görä başga şokolad zadam edip bilersiňiz ýa wişne bala derek alma bal zadam guýup bilersiňiz Ýöne wişne balyň bir az turşyja tagamy gelip keksde tagamyny gowy edýär, birem gyzylja bolan saňasam owadanja görkezýär. Şoň üçin men-ä wişne bal ulandym, siz öz islegiňize görä näme guýaryn diýseňiz şuň deşjeklerini şoň bilen dolduryp çykaýýas. Soňlanam üstlerine gapajyklaryny ýapyp çykýas. Ýaňky içinden oýup aýranjamyzyň üst jagaşyky gapak ýaljak edip, ketişdirip şolary üstüne ýapyp çykýas. Ine, görüň, hemmesiniň içini doldurdym, üstüniň gapajyklarynam ýapyp çykdym. Indi buň üstüne men krem şanti etdim, şu L'Oreal-a gyna ýylyjyk diýilýän uç bilen krem şantidan krem sykyp çykjak. Siz öz islegiňize görä nähili kremem etseňiz bolar. Men krem şantini şul on iki sany kekse ýüz milli süýde ýüz gram krem şanti edip, şondan krem ýasadym, şol ylaýyk boldy. Eger-de siz Krem şantini halamaýan bolsaňyz, başga kremlerem ulanyp bilersiňiz. Men geçenki wideolarymyň birinde snickers wrlýet diýen wideomda krem çiz diýip, twarožnyý syrdan krem ýasadym. Şolam gaty gowy bolýar kekslaryň üstüne. Şonam ýasap bilersiňiz. Ýa bolmasa, mini pawlowa diýip desertler ýasapdym geçenki wideolarymyň birinde. Onda-da sliwkadan krem ýasadyk. O-da gaty gowy bolýar. Şonam ýasap bilersiňiz. Öz islegiňize görä, nähili krem ederin diýseňiz, haýsyny halaýan bolsaňyz, şu kekislaryň üstüne şolary ýasap bilersiňiz. Ol iki wideoňam linkini men wideomyň aşagynda goýaryn. Görerin diýseňiz, şo taýdan olar, o kremleňem ýasalyşyny görüp bilersiňiz. Meň kapkeýklerim, kiçijik kekislerim taýýar boldy. Görüň, näçe şular ýaly owadanja boldy. Üstünem Çagalar bilen özümiz monjuk goýan bolduk, şakalatjyk depýän bolduk. Garaz, özümizçe owadanlaşdyrdyk. Eger-de meň şu bişirýän, ýasaýan zatlarym göwnüňizden turýan bolsa, onda ýene-de laýk goýmagy ýatladýan. Laýk goýuň, agza boluň. Sebäbi laýk goýulmasa, kommentariýa ýazylmasa, agza sanymyz köpelenok welin birhili Ýa men biderek iş edinip wideo alyp montaž edip biderek zähmet çekýämikäm taşlaýsammykam bu edýän işleriňi diýip höwesiň gaçýa kommentariýa ýazylsa her kim bir gyzyklanýanyny göwnüne turýanyny göwnüne ýaraýanyny bildirse onda ýenede höweslenip ýenede täze wideolar almaga höwes döreýär şoň üçin laýklaňyz gysganmançyk laýk goýuň agza bolmagam unutmaň. Geliňinde bolsa kak gyýyklarymyzyň içini göreliň, içi nähilek bolduka kesip görkezeýin. Görüň içem owadanja boldy. Görnüşe göze ýakymlyja, owadanja baljagaşlaram akyp duran ýaljak baljagaşy bar. Keksiň özem taryja, owadanja. Çöregem gowy, içiniň balam owadan, gowy gelişdi. Sizem şular ýalak ballyja kapkeýkler ýasansaňyz şowly bolsun, noş bolsun!